Crusade ka tuah hmasa bik hi Hniarlawn khua a si. Cu Hniarlawn khua crusade ka tuah hmasa bik cu Bible sianginn in ka hung tlun ka si kaw crusade zeitik hmanh ah ka tuah bal lo. I an kan sawm ah hin keimah le upa deuh pa he an kan sawm i cu upa deuh pa nih cun a ka ṭulh tak. A ka ṭulh tak i keimah lawng nih Hniarlawn ah crusade tuah ding si. Crusade tuah bal lomi ka si. Kalaram cun ka hung tlung i Zeitin in dah ka thok lai, zei ah dah ka nongh lai ti kha kan lu hi a lin dih. Bible siang nih kan cawnmi vialte ka chimh hna lai ti le chimh cawk ding zong si lo i an herh lomi zong a tampi lai ti ka hngalh ca kan a lin bakin ka lin. A ka ṭul tak tikah ti awk a ṭha lo i hniar lawn khan rak i tim tuk i ka kal lai te ah keimah nak upa si ca einak ka vung leng i ruahnak ka vong hal siapa na ka ṭul tak i keimah lawng ka kal a hau i zeitindah ka vung cawnpiak hna lai i biacah na ka duhmi um tiah a cian ka vung hal a cian a ka piuhmi cu siapa a cian pakhat pio kan duhmi cu laimi cu zalonnak a hmang thiam lomi kan si ah zeidang vialte cu zalong chim ko lai nain khamh tlau lonak kong tu hi cu vung chim cicet lai ce ka ti zeiruangah ka ti nangmah le keimah tu nih cun khamh a tlau lo ti cu kan hngalh ko nain kan mipi kan chimh hna si ahcun an rawk dih lai tiah hniar lawn ka kal lai ah bia a ka cah tak a inn chung i ka leh bak vemi cu siapa nang le kei vial nih kham tlau lo tiah kan i cinken hna i kan mipi vial kha cu na tu ahcun kha na tu ahcun na khamnak na thau lai tiah kan tlerh hna ahcun kan zumh taktak mi pei a chim lomi ah kan can lai cu tiah ka ti ka kal Hero cycle te kha kai chi ti bag tial te cun ka thil tom cu hnu lei ah kai chia i hniar lon lei cu ka pan i hniar lon a lang po ah hin ka dir i thla ka cham ka ti tok ka vung kal hniar lon bo a lang po ah khan ka dir i thla ka cham zei ca te cun camping le crusade ka tuah bal lo caah zeitin in ka thok lai zei ah ka dong te hnga ti kha a hngalh in ka hngal lo Senan Pathian nih lam a ka hruai hniar lawn ah cun zarkhat chung caan ka hmang i mi zeimaw zong nih Pathian dawtnak aa cu camping ah cun an theih rua tiah ka zumh. Varal a hei tan i ti Jacob a umpa hmai a phak hlan ah hin Pathian hmai kha voi sarih a fu nih Bawipa biak ee. Sullam cu kaa na ruak hal a pu nih kha cam ta a ṭih tuk cang tlawmpal a kal kanah nu a kal ah a ku nih thla cam dah bawipa a bia ta tlawmpal a kal chan i Esau a tih tuk caan an i tong deng chan i zinen tuah chan a khawgei kili palai a pok i Pathian a bia chan voi sarih pa Esau a hmuh hnu in voi sarih Pathian a bia ta Hallelujah Hallelujah Pathian nih amai ka kun lengmang u salo amah kan biak i kan kun i upatnak kan pek a si siah cun amah nih hin lam a sial. Mehi ka re le ka lung a chuak tuk mi cu Hniarlawn crusade ka tu pak ka lung a chuak. Kalaram i kung tlun ah hin kung tlun bak khan Hniarlawn ah crusade na tuah lai ti si. Crusade tuah hi zei in dah thok a si, zeidah a dongh ti kha crusade voi khat ka ngai bal lo kei crusade zong a diang tharmi ka si lo cucakah crusade tuah kha zeiindah a hram dongh si Bible kan cawnmi vialte kha cu tampi ka theih ko nain kha vialte ka chim kha an caah sullam a ngei lai ti kha ka ruah fawn lo caah Sia thawng thawng hmun he khan sawm kan rak si i sia thawng hmun he kan kal si ahcun anih cu senior deuh si a bekin kum lai ka santlainak tete ka ti ka hnangam kan kal lai taktak khan a ka julh ta a ka julh ta ti sia thawng hmun kal ding an si tikah keimah lawng ka si hero india cycle te kha kan cit bek te cu bek tial te cu ka hnu lai khan Atem India kong khin chong si Hakha tun kai tho kongpal kual khat ka mong kalin hnyang lon ko on hu hnyang on ko hu pakhat kakal ngam bak lo ka tum alang bakhan ka chon a hoi bak lo hi awoi khan nak si tika mu singkar zo um la janet kai biak tu dong um la zai dong um la laktan bakhin kai ma lo ka kal hnyang lon ka hu pha te kha kakal ngam bak lo ka sai ken ka chia ka tum khua ka chuan Jacob bantuk cu ka khuk cu vale ti kai bil lo eh kai bil lo sanan niang on ka hnup okun ka ti a ruang cu niang on cu hakha khopawng ah khuapi in si hakha nei in si tikah ka hruai lo crusade a tuah lengmang mi tam bin ka na si tikah kual khat ka kal niang on a lak fa de ka tum niang on cu oi a nai tuk Tlawmpal ah khan ka phak hnik men ko. Langtual fate khan ka dir, merngot ka ka chot. Duk sang tak tak in ka ril ko na, nam nai ka khai kan ditu. Tiah ka hong kha. Ti ok salo kan thong khi kan rak tok ve ko i, Bawipa hruainak kan zarh cu kan va liam i, zei sana va tlai ma tlai nu ka cu Pathian kut a bum ko salo. Ka chim duhmi cu maka kha ka lung ah chuak. Ṭihmi bo awk ton ahcun a har ngaingaim kha jump awk ti si. Tlawmpal a vun karh ah khan Esau kha a hmu. Khi khan a cuanhmi kha a si. A vun karh khan a va kal ngam ti lo. A bok. Tlawmpal a kal, a bok ṭhan. Tlawmpal a karh, a bok. Voi sarih bak a mui a hmuh hnu ah hin Esau a ton hlanah Pathian hmai ah voi sarih a kun hna. Cucang ahcun Bawipa cu zeihen a tuah hnga? A ku lengmang i Pathian hmaiah ku nih Bawipa biak caah Esau hmaiah ku na hau ti lo. Hallelujah! An kan i tong ciammam i a salle pawl kha hmaiah a kalter hna i kan Bawipa Jakob dong a ra lio vialte Michael nih khan lam an rak sial a vung kal i Esau le Jakob an vun i ton tikah cun thisen hlam a luang lai ti na lakah an i kup ciammam i an unau in lungbaknak mitthli luang pathian hmaikal na pu na si siah cun thisen luan loin lawmhnak mitthli luang ngai hallelujah pathian na biak peng a si siah cun amai na kun peng a si siah cun thisen ai ah lunglawmhnak mitthli a luang ngai Jacob nih cun sawm tam tukkhal put i a ral tuannak ding ah khan laksawng tampi put i Esau ti timi cu ka naupa zeihmanh pek a hau lo e ti zeihmanh ka pek la kei zong tam tuk ka ngei e ti kei zong ka rum tuk sathil tam tuk ka ngei hi vialte sathil na ka pek hi a hau in a hau lo ti Jacob nih ti ve mi cu kei zong Pathian nih thluachuah tam tuk a ka pek an ti laksawng an i pek nak ah khan chun hlan lo dawt si i laam ko law ti ralkhat a sining ah cun a ka thah lai ka ngei vialte ka chuh lai ka nupi le ka fale vialte a lak dih lai timi cu laksawng pek le hmanh ah khan foidama in na pe kho lo i sau tuk a nawl hnuah zei kan ti hna kai lawmhnak langhternak ah na ka dawt ti langhternak ah ka laksawng hi ka copiak ko a ti i a laksawng a cohlan piak ṭhan